Näme-näme zatlar bilen pak bolýar? Suw bilen we suwa meňzeş zatlar bilen ki ýag bolmasa, üstüne nejisiň jaýy galjak däl bolsa şolar bilen ýuwmak mümkin bolsa dogry diýdik. Ondan soňram sykmaklyk mümkin bol, sykyp boljak bolsa üç gezek sykmaly, sykyp bolmajak bolsa ony hökmän kataran bolmaly, ýagny dammaz bolmaly üç gezek. Oň äseri aýrylmaklyk mümkinligi he wara gynda bolan işgäli ýok diýdik. Indi Üsüňe degen nejisler hiç nejisdäl ýuwmak gerekge äwwelde oň guruny aýtdyk ýöne hawa jigeriň bagryň gany dalagyň gany galypdaky suwuk gan dälde doň gany bolan şula üsüňi nejasat etmeýä ýa meselen etiň arasyndaky gan diýdik öýe getireňden soňram şula Ashab rowaýata görä, namazdan çykarmaýar, ýöne ýuwsaň gawy, ýa çybynyň, büräň, bitiň, ýa garynça, şunjarak zady üsüňe degeni bilen, hawa, bu-la täretden çykarmaýar, paklykdan çykarmaýar eýin-başyňy. Ýa balyň dagany diýip ewwel aýdypdyk. Ondan soňra bir mesele gelýär, şumat bir öli ýuwýarlar, şu öli ýuwup dukalar öýüň üsünden, Suw degen suw degen ýerinden damýa, ýuwup duran adamyň üstünde ýa gapdalyndaky duran adama. Eger şu öliň üstünden nejis görnüp duran nejis bolmasa, şondan degen suw nejis däl seň üsüňe. Ýuwjak bolup hä eý başym haram boldy aýt diýmelidä. Emma öliň üstünde gan bolsa, ýa bilmeýän awa başga tedek zat çykan bolsa, nejis balygyny bilseň şonuň üstünden degip seň üsüňe degse onda ol seň üsüňe degen kataran Onda nejis bolýar, ony hökmän ýuwmaly bolýar. Ondan soňra şol nejislerden durjak jaýyň pak bolmaly diýdik. Üstü başyňda pak bolmaly diýip aýtdyk. Indi şu durjak jaýyň ne mukdarlyk pak bolmaly, nejis bolmaly? Asah rowaýat Maňlaýyň degjek jaýy bilen seždä gideňde dik duraňda aýaň duran jaýy, şlaň ikisi hökmän pak bolmaly. Emma dyz bilen, iki dyzyň bilen iki eliň aşagyna sežde edeňde degýän ýeriň nejis bolmaklygy namazdan çykarmaýar. Meselem, düz okyp dursuň, soňra görüp dursuň, eliň aşagynda gumalak bir zat barmyşdyk ýa diliň aşagynda barmyşdyk. Munda namazdan çykarmaýar, fakat mekruh etýär. Emma sen maňlaýyň degjek jaýyna nejis bolsa, ýa-da aýaň durjak jaýyň ýa sežde edeňde aýaň degýän barmaklaň ujy degýän ýeriň nejis bolsa ýa oturjak jaýyň nejis bolsa, onda munda namazdan çykarýar, namazyň hökmän gaýtalamaly bolýar. Ştasyna dikkat etmeli. Çon eliň seždäp gideňde, iki eliň bilen iki diziň degýän ýeri bulara sünnet diýýär. Emma maňlaý bilen aýaň degjek ýeri oňa parz diýýär. Namazyňda seždäň gürrüňini aýdyp eşdireris, ýöne bir adam namazda duka maňlaýy degmese, hawa, Ulamalarymyz, hawa, geçen ulamalarymyz oňa namaz dogry däl diýipdir. Ýa aýagynyň ikisi galasa sejdä gidende namaz dogry däl diýýär, ýa biri galsa namazy mekruh diýýär. Inşallah sejdäň gürrüňini ol mufassal aýdyp eşitdireris inşallah. Ondan soňra bir isli ýer bar. Bir nejisiň isi bar fakat. Özi ýok-da isi bar. Şol isi seň bedeniňe degmeklik bilen Awa namazdan çykarmaýa, emma şu isli ýerde namaz okymak ymkany ýok. Meselen tezeň isi bar bir okyjak jaýyňda namaz ýeriň üsünde, şoň üsünde namaz okyp bolmaýa, is hökman aýrylan ýerde okymaly. Eger başga ýer bolmasa. Ýa-da namazyň ýazan ýeriň ýa-da eýim maşyň degen ýe goýan ýeriň bir nejis degipdir, oglanjyk peşew edipdir şeýle. Indi şoň bir nemjazy ba. Eger şol nemi eliňe ýokaşmasa, eliň öli etmese, ýa sykaňda birçe damja-da dammasa, şol namazdan çykarmaýa. Şun dykgat edeýliň. Eger şol damasa, ýa-da öli etse, şo oturan jaýyň öli etse, munda namazdan çykarýa. Emma şol ýene-de aýtýan, oturan ýeriňde ýa namazlyk ýazan ýeriňde, hä, ptaty, peşew edipdir, indi namazdan çykdy-ow bi üsübaşym ýa-da namazlyk çykdy-ow diýmeli-le. Eger şony dammaz bolup ýa eliňi degreňde şoň üsüne bir nemzat degýä-de öl edenok eliňi, namazdan çykmaýa, eýinbaşyňdan çykmaýa, namazlyk çykmaýa. Elhamdülillah, ikilenji şertini aýdyp eşdirdik. Inşallah indi üçülenjisini aýdarys. Üçülenji şerti awratdy. namazyň daşyndan okuymadan çüri alty şerti bar diýdik. Şoň üçülenji şerti awratyňy örtmek. Indi awrat diýdigi näme? Awrat diýdigi sen görmekliň de dogry dä haram, şerigat haram edipdir şony. We sen halka kökezmeklik de mowzuglaňa awrat diýilýär. Awrat diýdigi örtülen manasy bar, örtüp gezmeli hemişe ony. Erkeklerden awraty bar, Heleýleň, hatynlaň awraty bar. Erkekleň awraty nire? Erkekleň awraty göbeginiň aşagyndan ta dyzynyň aşagyna gelýänçä. Mundan gaýrysy awrat däl. Namazy meniň etmeýär. Meselen, şu mat suwa düşýäň, meselen, bir arnada ýa-da bir hawuzda, şonda

Şonda sen awratyň örtügli. Halkdan-da şuny görmeli-le. Pes, bi namaz okyp duran hakyň adamyna şol awratynyň indi aýdars dörtden biri görnasa, namazy bozulýa. Emma hatynlaňky hemme ýeri awrat. Başdan aýagyna çenli awrat. Mesdur diýýär. Ýöne şerigat şoň ýüzüni, saçynyň gögeren ýerinden gulak ta eňegine çenli ol ýaňky ýüzi ýuwmaklygyň maslahatyny aýdandyrys öňünçä. Şo tasyny görneniň işgäli ýok. Şo tasy awrat däl. Ondan soňra eli goşardan bärik işlenmeklik ol hökmän gerek bolýar. Bu-da awrat däl. Ondan soňra topukdan aşakda aýagynyň ýaňky gadamy. goýýan ýeri bu-da awrat däl diýýär. Emma aýaň gürrüňinde birneçe kitaplarymyz, ulamalarymyz şu zady awrat diýipdir heleýiň hatynyň hakynda. Şo derekli heleýle hatylla namaz okaýanda joraply okaýmaklygyny gawy görüpdirler. Pes, eger gaty gyn bolmasa, hawa, aýal doganlarymyz, ejekelemiz, daýylarymyz hökman şony namaz okaýanda jorap geýip okaýsa gawy. Jorap Geýmän okymaly bilenen namazy dogry, ýöne topukdan beýläk depesi görünmeli. Eliniň-de, ýaňky, goşaryndan beýläk görünmeli. Ýüzi-de, gulak zatlary görünmeli. Eger indi görünäse, namazy bozulýar. Çe erkek, şol aýdanymyz göbekden aşagyndan ta diziniň aşagyna çenli, heleýiň-de ýüz bilen, eliniň aýasy bilen, aýagynyň üti bilen şular görünmeli diýip goýduk. Ondan soň Şol namaz okyp duran adam hatda okyp duka öz awratyny görmeli ýakasy giň bolup öwden görnenok ýöne öz etek gözlände öz awratyny görjek bolsa şuda namazy men gatýa diýipdir şony ýakasy zady basyrgyly bolan halatynda okymaly diýipdir halk görenokda özi görýä şo zada bäzi ulamalarymyz namazy dogry däl hökmän üsti örtügli bolmaly diýipdir ondan soň şol Awrat bolup duran ýeriň dörtden biri görnasa, namaz bozulýar. Namaz okyp bilmeýär. Okýan-da bolsa namazyny gaýtalamaly. Indi ol mygdary nagat. Meselen, şumat hatyrlardan aýtsak, goşar belen ta tirsege gelýänçä bir ozabşy. Oňa bilek diýä, injik diýä. Ondan söýläk ta goltuga gelýänçe ýene bir ozuw. Gulaň özi bir, tek şu gulaň özi bir ozuw. Boýnuň özi bir ozuw, şu boýun. Ondan soňram injiň özi tofukdan da tirsegi ýaňky dize gelýänçe injik diýä o da ozuw. Buduň özi ozuw. Gasyk biliň özi şodur şu ozuw. Ýa meselem oturgyçlaň her gaýsy özbaşyna ozuw. Şulaň her biriniň, şol her gaýsynyň aýdany ozuw bolan ýerleň dörtden biri görnasa namaz bozulýa. Tek dörtden biri. Meselem hatyn namaz okyp dur birden ýakasy görnap dur şu ewi görnüp dur boýny namaz bozuldy. Ýa gulagynyň birçiji görnüp dur şoň birçijiginiň-de dörtden biri görnse namaz bozulýa. Näme diýip şeý diýip meselem gat tutulypdyr? Ýok. Ol gat tutulmaklyk hatyllaň, heleýleň ol ärdeşini galdyrmadan çüri. Özüniň bir ärdeşi bar, ullugy bar. Şol ullugyny bilsin. Hudaý Tebarek we Taalaň ýanyna ki, özi hemme zadyny ýaradypdyr. Şoňa namaz okuyjak bolup dursaň, şunuň jüri özüň ört, kesekilerden ne hökmän özüň ört diýdigi. Näme diýip? Şumat, a ol aý beýik we gyýyn aýtdy diýmelidä? Ýok. Sen şöyle meselen, meselen hey ora gyzýan zat etýän bolmaýarby diýip, ol gabyrdäki, kyýamatdaky bolup duran gün iki neýze migdarda geljek. Ondan sonra on gyzgynyň öňüne geçip duň sen. Olaň gyzgynyny şumat sen namaza durup aýyrýan bir azajyk gyzgyn bilen beýle sen behişdiň bir sawuklygyny, behişdiň bir keýp etmekligini şada satyn alyp duň. Hudaý tebarek we taala namaz okaýarlar behişdi diýýär. Şunjalyk şaraýatly namaz okaýan adamyň şola. Ondan soň saçy öz başyny ozup hereýleýin. Hatyllaň sallanyp duran saçy dady öz başyny ozup, ýagny şol kellesini örtüp duran saç ba, şoňda dörtden biri görünse namazy bozulýa. Kellesinden aşak sallanyp duran saç ba da indi, oňda dörtden biri görünse şoň bilegini şo durşun tutup dört böleňde, meselen, 40 sant diýsek, şoň 10 santy görünse namazy ýene bozulýa. Bäs, gaýrat edeýliň, awratymyz hökmän bilip duraýlyň, nireden niräk awrat, şol awratlary namazda-da dursaň, namazyň bozulýa, halka-da köketseň, günäkärçilik bolýa. Şony gaýrat edip, hökmän awratymyz bileýliň. Hatda, namaz okyp duran hatynyň könegi ýuka bolsa, ýa başatary bar, Şol baş atary ýukajyk bolup-da, aňyrsyndan saçy belli boljak bolsa, ýa geýim-başy geýipdir, aňyrsy belli boljak bolsa, namaz okyp bilmeýär. Ol eýni ýalaňaç okyp duran ýaly, namazy dogry bolmaýar. Ondan soň, eger şol Ýaňky oky ýaňky görnüp duran ýeri, meselen bir ýer ýyrtykmyşdyk şol olubyň içindäki ýyrtyklary üýşüreňde dörtden birine ýetjek bolsa meselen bir azjyk ot degipdir biraz deşilipdir görnüp dur aňyrsy çi erkek çi hatyn parah etmeýä şoň deşiklerini üýşürip üýşürip bir şol olubyň şol bölegiň awrat ýeriň dörtden birine ýetjek bolsa açyk ýer nene namazy menek etýä hatda şumat Oglanlarymyz erkek oglanlaň geýýän julbarlary ýa üstünden geýýän könekleri daralygly, gysgalygly. Şonda sejdä gidende arkasy görünýär. Aýtdyk. Öher baş öz başyna bir ozuw diýdik. Gasyň üsi bir bilen bile bir awrat şol bölegi küllin aýlanmaklygy. Şondan aýlananda dörtden biri nire bolýar? Şoň dörtden biri meselen hemmesini aýlaňda bir metr boljak bolsa,

Öz eýinbaş sünneti bolup duran eýinbaşlarymyzdan aýyryp-da, başga bir eýinbaş geýeli, giňräk julbary geýämaly şo jynsdan. Giňräk köýnek, uzyrrak köýnek geýmeli. Özüniň bir gürrüňleri bar. Hatda ýeň gysga namaz okymak-da mekruh diýýä. Dogry awrat däl. Onda-da şoly tirseňden geçjek bolsa, şo-da mekruh diýip gelýä kitaplarda. Biz gaýrat edeýliň, awratlarymyzy, hawa, örtmekliň ýoluny, näme-näme zatlar bilen awrat açylyp namaz bozulýa, şo zatlary hökmän, bilip oturaýlyň. Elhamdulillah şertimiz namazyň şertleriniň üçlenjisini aýdyp eşdirdik. Indi mundan da edafarak soallaryňyz bolsa, muny öz ulamalarymyza, ymamymyza rujuk etsek, ony aýdyp bererler. Indi namazyň şertleriniň dördülenjisini aýdyp eşdirsek, dördülenji şerti kybla bakmak. Namaz okaýjak bolsaň, hökmän kybla garşyn bakmaly sen. Şol kybla bakmaklygyň gürrüňi näzirek? Namazyňy hemme zadyň üç däne äwwelki şertlerini bitirdiň, indi namazlyk ýazjak, ýa-da düz okypdyň, namazlyk ýok, şol kyblaň tarapyny hökmän bilmeli bolýaň. Özüň desga bilen bilersiň, kyblanama bilen, ýok, özüň ustazy bolup özüň bilersiň, ýok, bir ýerde ki bileňok, şonda hökmän bir adamy tapmaly, Ki şol adamdan soraşypda kybla nirede aý diýip şol bize aýtmaly şoň üsi bilende kyblak dogruja bakmaly. Indi şol kyblaň iki jüri gurruňy bar. Beýtyllaň gapdalynda durup Beýtyllany görüp duran adam dogruja aýyna bakmaly. Dogruja şo kyblaň özüne bakyp durmaly. Ýüzi şoňa bolmaly. Emma kybladan daş bolup duran adam görnüp duran adam de başga ýerde. Ol kyblaň tarapyna baksa bolýa. Şu aşakdyr şy, kybla şu tarapdadyr diýip, bildimi, boldy, şoňa bakdy, parzy bitdi. Ýani, dogruja, aýyny gözi görmekligi gerek däl, şony görüp bilenok-da. Pes, daşdaky duran adam kyblaň aýyna bakmak gerek däl-de, kyblaň tarapyna baksa bolýar. Ondan soň-da şol kyblaň bilmekligiň ýoly, bilmeseň hökmän şol bilýän adamlarda bar bolsa şondan soraşmaly. Eger ýok bolsa, onda näme etmeli? Hawa, desgaň bolsa desgaň bilen gözlemeli şumatky çykan desgaly bilen kybla niredigiň kökezýä. O bolmasa özüň pikirlenmeli, gaw oýnanyşmaly, Aý kybla ştadadyr-da diýip, hawa, Gün beýlen ýa ýyldyz beýlen, kölege beýlen ýa Aý beýlen özüň birneçe zatlary öz kelläňde şydyr-da diýip bakaň, baksaň, Şol namazyň dogry kybla garşyn boldugy bolýa. Eger çendiki sen dogry tersine bakan bol. Meselem kybla aşakda bolsa, sen dogry ýokaryk bakypdyr. Ýöne sen bileňok, pikir edipdirsiň kybla hökman şadyr diýseň, namazyň dogry. Emma sen pikir etmänjek, namazyň kybla nirdedigini bileňokda, aý şadydyr diýakamda pikir etmän bakypdyrsyn dogry kybla dogry düşüp birdiň. Namazyň dogry däl. Başga ýerde bolup kyblaň jaýyny bilmeseň şeýle. Pes hökmän kyblaň taraplaryny bilmeli. Ondan soň meriz adam bakyp bilmekligi kyn kyblaga binäme etmeli. Bir adam-da ýok, şony göterakam ine kybla bakdyrtjak bolsa, adam-da ýok, gymyllap-da bilmeýär. Onda niräk baksa, şeýläk bakamaly namazdan çüri, ýaňky kyblany tarapyny bilmeýän adam. Ondan soň sag adamma, sag adam hi kyblany bilýän ýerdedigini, hemişe okyp duran. Ýöne eger kybla tarapa baksa, arkasyndan ýa gapdalyndan düşmeni geljek. Ýa-da şoňa bir ýolbars bir zat şoňa dik duran kadat diýenok, şondan tarap gelermikä diýip gorkýar. Onda şo tarapa baryp namaz okaýamaly. Haýsy tarap şondan gorkýan ýerine Awuştadan geler turup görsem biraz ederin diýse, şo baka şo şo tarapa bakarkam namazyny okaýsa dogrudyr. Ondan soň nefil namaz okaýjak sen. Ol maşynda barýaň, maşynyň içinde otubusyň içinde otyň. Ýa başga maşynyň gapdalynda otyň. Namaz okaýasyň gelýär. Nefil namaz, parz dä, kaza dä. Onda sen haýsy tarap bolsa namaz okaýbermeli. Oturan jaýyň pak bolsa, sen Allahu akbar diýip oturan ýeriňde namaz okaýbermeli. Çon pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şol işi edipdir diýýär. Ondan soňra hem namazyň içinde kan billiň ters bakanyňy ha beýlek bakypdyr no diýip öz ýadyňa düşýär. Ýa da daşyndan biri gelä kam namaz beýlek bakyp okaýar özi. Ha men dogry düşmäpdir no diýip özüň şo taýda aýlanmaly. Eger aýlanmasaň namazyň bozulýar. Hökmän namazyňa dogruja bakmaly. Eger indi bir adam kyblaň tarapyny bilip du, aý men bakjak ýa beýläk bakjakda näme bolarka diýýäda. Şy Ymam Magzamyň rowaýatyna görä şul adam kafir boldy diýýä. Şon pardy inkar etdi diýýä, şon namazyň parzlarynyň biri-de o. Şo derekli hökmän ony habardar bolmaly. Indi bir mesele bar. Şumat uçanda samolyotda ýa-da meselen ýaňky hava peýmada namaz okuyjak bolsaň, ýa kataryň içinde şonda namaz okuyjak bolsaň näme etmeli? Onda eger dik durup mümkin bolsa, dik durmak bilen hiç işgäli ýok bolsa dik durmaly. Kybla bakyp da biljek kyblaň nirdedigini de bilýän, munda da hökman kybla bakmaly. Dik durup bilmeýäň, hökmän oturmaly kyblaň jaýyny bilýäň kybla bakmaly. Eger ýok, bile bile bolanok. Ne kybla bakyp bilýäň, ne otur dik durup bilýäň, onda şu oturanja ýeriňde imadetjik namazyň okaýamaly. Hökmän kybla bakmaklyk gerek däl. Inni bida uçan ýa başga maşynlaň gorksaň şi kyblaň gurruňlarynyň gurruňy.